नमस्कार मैथिली कथा मालासँ हम कविता झा अहाँ सबके स्वागत करै छी आओर ओजका एहि वीडियोमे हम बताबऽ जा रहल छी जे एहि साल यानी 2025 मे बट सावित्री व्रत अथवा बरसाइत पाबनि कहिया छियै 25 मे क या 26 मे क ज्येष्ठ महीना के अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत के सुहागिन महिला सब करै छथि। सनातन धर्म में अइ पर्व के विशेष महत्व छै। अइ दिन बरगद के गाछ के पूजा-अर्चना के विधान छै। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के गाछ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वास होय छैन। मिथिला पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि छब्बीस मे कऽ एगारह बाजि कऽ दू मिनट पर शुरू हेतै आओर अगिला दिन यानि सत्ताइस मइ कऽ सुबह आठ बाजि कऽ अड़तीस मिनट पर एकर समाप्ति हेतै ओना तऽ मिथिला पञ्चाङ्ग के अनुसार सभ पाबनि दिवा तिथि के अनुसार होइ छै यानि कि सूर्योदय के समय जे तिथि पड़ै छै ओहि दिन ओ पाबनि मनायल जाइ छै मुदा कहल जाइ छै कि वट सावित्री पूजा बरगदके पूजा दुपहरके समय होइ छै दिनमे होइ छै भोरे भोर नहि होइ छै जाहि कारणसँ पञ्चाङ्गमे वट सावित्री व्रत छब्बीसमे दिन सोमवारके देल गेलै हँ आओर सोमवती अमावस्या सेहो हेतै जे कोनो वट सावित्री व्रत जे कोनो साल सोम दिनके पड़ै छै ओहि बेर सोमावती अमावस्या कहल जाइ छै एहि दिनके खास महत्व छै आओर ज्येष्ठी अमावस्या जे छै ओ दोसर दिन छै स्नान दान ज्येष्ठी अमावस्या जाहिमे कि भोरे भोर गङ्गामे स्नान कयल जाइ छै ई सब छै दोसर दिन यानि सत्ताइस तारीखके कियाकि तऽ ई भोरे भोर कयल जाइ छै आओर भोरे भोर आठ बाजि कऽ अड़तीस मिनट तक अमावस्या रहतै तऽ स्नान दान हेतै सत्ताइस तारीखके आओर वट सावित्री व्रतके पूजा हेतै छब्बीस तारीख के और ग्यारह बाजि कऽ दू मिनट के बाद पूजा के शुभ मुहूर्त छै मिथिला पंचांग के अनुसार बाकी पंचांग के अनुसार अहाँके समय में कनी मनी फेर बदल देखे ला भेटत तऽ एहि साल बट सावित्री व्रत छियै छब्बीस मई दिन सोमवार के और स्नान दान छियै सत्ताइस मई कऽ आओर एहि साल सोम दिन अमावस्या पड़ि रहल छै जे कोनो अमावस्या सोम कऽ पड़ै छै ओकरा सोमा अमावस्या कहल जाइ छै आओर एकर बहुत बेसी महत्व छै एहि दिन पवित्र नदीमे स्नान दान कयल जाइ छै आओर पितरके तर्पण सेहो देल जाइ छै जाहिसँ कि पुण्य फलके प्राप्ति होइ छै हिन्दू धर्ममे सोमवारके दिन भगवान शिव आओर माता पार्वतीके समर्पित छै कहल जाइ छै जे सोमवती अमावस्याके दिन भगवान शंकर व माता पार्वतीके पूजा केनेसँ पतिके आयु लम्बी होइ छै आओर जीवनमे सुख सौभाग्यके प्राप्ति होइ छै तऽ एहि बेर वट सावित्री व्रतके दिन सोमवती अमावस्या सेहो छियै तऽ वट सावित्री व्रतके महत्व एहि बेर आओर बेसी बढ़ि जाइ छै तऽ एहि दिन बड़के गाछके साथ साथ अहाँ भगवान शंकर आओर पार्वतीके पूजा सेहो करब आओर पञ्चाङ्गमे देने छै जे स्नान दान सत्ताइस तारीखके छियै तऽ जे केओ तर्पण करथिन पितर सबके ओ सत्ताइस तारीखके करथिन बढ़िआँसँ पण्डीजीसँ अहाँसब पता लगा लेब ओना बट सावित्री व्रत पञ्चाङ्गमे देने अछि छब्बीस मई दिन सोमवारके हम आशा करै छी जे वीडियो अहाँ सबके लेल यूजफुल रहल हैत तऽ एहने आओर वीडियोके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली